Fykyh, edebiýat we tasawwuf ylymlarynda kitaplar ýazýar, öz döwründe meşhur alymlaryň hatarynda hasaplanýar. Reýhan Horezminiň Mertebeler we kimlikler atly eserinde ynsanyň gylyk-häsiýetleri bilen baglanyşykly edebi parçalar beýan edilýär. Reýhan Horezminiň öz eserini Mertebeler we kimlikler diýip atlandyrmanyň aňyrsynda hem şol maksatlar ýatýar. Ol özünden öň öten we döwürdeş şahslarynyň aýdan parasatly sözlerini, jümlelerini, şygyr setirlerini her bapdaky mowzuga laýyklykda tertipli beýan ýerleşdirýär, ynsana mahsus bolan mertebeler we aýyp-nogsanlyklar hakda söhbet edýär. Bu eser biziň ata-babalarymyzyň mertebesiniň we nogsanlyklarynyň gözbaşyna akyl ýetirmäne kömek edýär. Reýhan Horezmi gysgaça Pygamberimizden öz döwrüne çenli ýaşan alymlaryň ynsanyň artykmaçlyklary, ýagny kämilligi we kemlikleri barada aýdylan ähli paýhasly sözleri bu kitapda toplap, bize miras galdyrýar. Reýhan Horezmiýe görä, akyly kämil bolmadyk musulmanyň imany we kalby düzüw däldir. Çünki Alla akyldan haýyrly hiç zat ýaratmandyr. Ynsan balasy aklyna görä alýar we berýär. Aklyna görä jeza çekýär we sylaglanýar. Adam ogullarynyň ählisi akyllaryna görä jogap berýärler. Rowaýatlara görä, Jebraýyl alaýhyssalam akyly, utanjy we dogruçyllygy alyp Adam atanyň ýanyna gelipdir. Ol Adam ata ýüzlenip, Haýsysyny halaýan bolsaň, saýla diýipdir. Adam ata akyldan haýyrly zady görmänsoň, şony saýlap alypdyr. Jebraýyl perişde utanç bilen dogruçyllygy bakyp, Siz yzyňyza dolanyberiň diýipdir. Ýok, biz akyl nirde bolsa, şonuň ýanynda bolmalydyrys diýip, olar jogap beripdir. Taňry bendesine bagyş edilýän zatlaryň iň haýyrlysy näme diýip Horezmiden soralanda ol, Kämil akyl diýip jogap beripdir. Onda, eger akyl bolmasa näme diýip soralanda ol, Onda ýagşy edep diýip jogap beripdir. Çünki ynsan bolmanyň iň oňat tarapy akyla eýe bolmak we edep bilen bezenmekdir. Akyly doly bolan adamyň güýç-kuwwaty kämil bolar. Ol gulply ýa-da sahydygyna garamazdan, kemakyl bolsa, nogsan bolar. Ähli derdi derman bilen berjaý edip bolmaz. Ýöne akmaklyk keseline şypa berjek derman ýokdur. Horezmiň agtygynyna görä, Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi, Akyllyny on häsiýet bilen tanap bolar, Gedemlik edene mylaýym bolar, ýamanlyk edene zyýan bermekden saklanar, özünden ejizlere pespäl bolar, beýlekiler bilen ýagşy iş etmäge bäsleşer. Gürleşmek islese oýlanar, ýagşy zady aýdar we baý bolar. Ýamanyň bar ýerinde dymar we aman bolar. Jenjelde peýda bolsa, Taňra bek uýar, dawagäre gatylmakdan elini saklar. Abraýly ili görse goşulyr, utanç-haýaly bolar, harsy dünýä bolmaz. Söweşde garşydaşyndan üstün çykýan adam batyr däldir. Gahalanan wagty özüni saklap bilýän adam batyrdyr. Horezminiň agtarmagyna görä, iň gözel gylykly on sanakdyr. Olar atasynda bolan oglunda, oglunda bolsa atasynda bolman biler. Gulunda bolan hojasynda, hojasynda bolan gulunda bolman biler. Allatagala bu häsiýetleri öz halaýan adamsyna bagyş eder. Olar Dileýjini sylamak, ýagşy iş edene serpaý bermek, bela-betere sabyr etmek, goňşularyň we dostlaryň hakyny ödemek, dogry sözlülik, garyndaşlyk gatnaşygynda üzmezlik, amanat zady abat saklamak, myhmansöýer bolmak, ýagşy iş edeni sylaglamak, utanç haýaly bolmakdyr. Horezmiýe görä üç sany ýagşy häsiýeti özünde jemlän ýigidiň akyl-ynsaby kämildir. Mätäje kömek edýän, arasyny üzen bilen gatnaşýan, Ýamanlyk edeni bagyşlaýan. Ýagşylykdan gowy hazyna bolmaz. Bu dünýäniň ýagşylary ahyretiň hem ýagşy adamlarydyr. Sebäbi olar öz baýlygyny bu dünýäde ýagşy zada harç edýärler. Horezmiden adamkärçilik hakda soralanda ol, Sabyrlylyk, takwalyk, batyrgaýlyk we sahylyk diýipdir. Asyllylyk näme diýlende bolsa, hemaýatçylara dogan bolup, Duşmanlaryň göwnüni tapmak diýipdir. Horezmliýe görä, iline ýolbaşçy bolan hoja bolar, taýpasyna serpaý ýapan beg bolar, köpüň tagzym edeni dana bolar. Oňa görä, ýagşy adamlar zerurlygyň bolsa hajatyny bitirip, seni hoş eder. Boş gürleseň, ol hem sypaýy degişir, mazlum bolsaň, şatlandyrar. Zalym bolsaňam razy eder. Üstüne ýüklän zatlaryň ählisini ýerine ýetirer. Eger myhman gelse, tä gazany boşaýança hezzet eder. Horezmige görä elde bar bolan zadyňy gysganmak Hudaýa betuman bolmakdyr. Gylygy güzel adam musulman doganlaryna göwünlik berýändir. Oňa görä artykmaç zadyňa serpaý ýapmak sahylyk hasaplanmaýar. Ujypsyz zadyňy ilden gysganmaýan paýlamak hakyky jomartlykdyr. Köp zat bermäge Gurbuňyz bolmasa, dileýçini az zat berip ugradyň. Azajyk zat bermek-de, ýagdaýyňyz ýok bolsa, süýji we owadan sözler bilen gaýtaryň. Göwün edip gelen garyby gapyňdan kemsidip gaýtarma. Baýlyk diýilýän zat adamlara ezelde paýlanyp goýlandyr. Olara ýagşylyk edip, şepagata we sogaba eýe bol. Kyýamat güni misginler artykmaç sylaga mynasypdyr. Horezminiň aýtmagyna görä, dileýçilikde we adamlaryň ýüzüni Saraltmakda uly biabraýlyk bardyr. Sylag-serpaý ýüzüňi saraldyp amaly bolsa, oňa golaýlaşmagyn. Ujypsyz baýlygyň özüne ýetýän bolsa, köp puly toplamak üçin pikirem etmegin. Bu durmuşdan mydama nägile bolup ýörme, ynjalyp ýat we parahat oýna. Dilegçileriň ýaramazlygy we minnetiň agyrlygy birleşse, bedeniň we ýüzüň suwuna zyýan berer. Ýagdaýy bar, ýagşy adam özünden bitýän goldawa göz ýumsa, oňa şondan beter hor, homsulyk ýokdur. Reýhan Horezmiýa görä, ýagşylyk edeniňe degmeýän adamlara haýyr-yhsan etmek, merhumlara aýdym aýdyp bermek ýa-da demiriň ýagyny aljak bolup ony gaýnatmak ýalydyr. Gadyrbilmezlere ýagşylyk etmek şor ýere tohum sepmekdir. Gadyryny bilýäne edilen ýagşylyk iň gözel işdir. Nygmatyň gadyryny duýmaýanlaryň edilen ýagşylyk iň harap işdir. Adamlar baý, pukara we aralykda bolanlar diýen üç topara bölünýär. Hudaýyň kanagat sarpasy bilen guruplandyrmakdan garyby jansyzdyr. Özgeleriň towkasyna ýüz bermeýän baýlar serhoşdur. Haýryň köpüsi aralyk adamyň elindedir. Mätäçligiň, peslik, baýlygyň ulumsylygy üçin şeriň köpüsi baýlaryň we pukaralaryň elindedir. Reýhan Horezmiýe görä, haýsy öýe myhman gelse, öz rysgy bilen gelýär we olaryň günäsini alyp gitýär. Mertebeli adam, hatda emirem bolsa, üç zady gijikdirmeli däldir. Atasy üçin ýerinde turmaly, myhmana nahar äbermeli, ders öwretýän ussasyna hyzmat etmelidir. Reýhan Horezmiýe görä, her bir zadyň zekaty bardyr. Öýüň, ýagny howlynyň zekaty ol ýerde myhman jaýynyň gurulmagydyr. Eger saňa myhman gelse, oňa özüňde baryny hödürle. Hudaý seni hezret etmek bapdan isleýän ýagdaýyňa ýetişdirince, özüňde ýok zady berjek bolup dyrjaşma. Horezmiýe görä, ynsanlaryň arasynda dört hili baglanyşyk bardyr, söýgi baglanyşygy, garyndaşlyk baglanyşygy, hünär, iş baglanyşygy we goňşy baglanyşygy. Myhmanlaryna we goňşusyna gaty gaýrym söz Diýmeýän ýigitligi üçin meni alkyşladylar. Men adamlaryň şöhradyna görä däl-de, adamkärçiligine görä goňşy tutýaryn. Howlynyň gowulygy goňşynyň gowulygyna baglydyr. Reýhan Horezmi şeýle diýýär, Mätäç zadyňyzy biwagt soramaň, mynasyp däl adamlardan soramaň, degişli däl zadyňyzy soramaň, bolmasa adamlaryň garşylygyna duşarsyňyz. Kim seni mertebä laýyk bilýän bolsa, onuň umydyny unutma, ýumuşyny bitir. Ýanyňa gelýän adamlaryň ýüzüni almasaň we kowmasaň, sen elmydama rahatlykda we eşretde ýaşarsyň. Pelek hatda gizlin zatlary hem tozdurýandyr. ýöne ýagşylaryň amaly hergiz unudylýan däldir. Pygamber aleýhissalam şeýle diýýär, Söz berdiňmi, ony bozma. Asylly adam wadasyny nygyt we tiz bitirer, bihepbe beren sözüni unudyr, yza teser. Horezmiýe görä her bir zadyň apaty bardyr. Ýagşy işiň apaty ony yza çekmekdir. Başarmaýanlygyň üçin öňürti ötünç soramak beren sözüňi yza çekmekden haýyrlydyr. Ýagşy ýigit baýlygy bilen abraý gazanar. Ol Döwranyň çalyşýandygyny ýatdan çykarmasyn. Pes häsiýetden daş bolup, öwgä mynasyp bolanda, onuň baran ýerine abraý hem bilip barýandyr. Reýhan Horezmiýe görä, mylaýym ýylgyryş üstünligi. tugudyr. Haýyşyň bitiriljekdiginiň alamatydyr. Bitiren haýyşyny şatlanmaýan adamyň ony bitirdigi däldir. Başarmasaň ötünç soramak aýyp görülmeýär. Päk niýeti bilen dogruçyl ötünç bilinmeli ýadamyň ornuny tutýandyr. Öz dostundan päk niýetli bilen razy bolmaýan adam oňa serpaý ýapany bilenem razy bolmaz. Pygamber alaýhyssalam aýdany, Sahy adam Hudaýa, halka we jennete ýakyn adamdyr. Husyt adam Hudaýdan, halkdan we jennetden daş dowzaha ýakyn adamdyr. Hudaýyň dergähinde nadan, sahy, gysyk dindardan ejizdir. Reýhan Horezmiýe görä, Puluňy gysyp saklasaň, ol seniňki däl, sen onuňkysyň. Diňe sowanyňdan soňra dirhem seniňki bolup galar. Sebäbi sen pullaryňy haýsy ýerde haýsy zada sarp etseň, ähli abraýyň hem şonuň ýoly bilen belli bolar. Gurbuň ýetse, çäkden geçmän puluňy sow. Baýlygyň az-da bolsa, zerur ýerde gysylmagyn. Eçileniň bilen puluň köýmez. Ornuna bereket geler. Gyslanyň bilen baýlyk durmaz. Hem abraý ýüzüň öwrer. Nirä ýönelseň, egniňe sahawat donuny atyň, çünki sahylyk her aýby örtüp durandyr. Husyt bolsaň, ähli aýbyň açylar. Ynsanyň bar kemini sahylyk ýapýandyr. Horezmiýe görä, gysgançlar sahawat nogsanlyklar saýarlar. Gaýta, gysganýan adam nogsandyr. Pygambemiziň aýdany, Adamlaryň gadyryny bilmeýän Hudaýa şükür etmez. Azyň gadyryny bilmeýän köpe şükür etmez. Allanyň bagş eden nygmatlaryny ýatlap gürlemek şükür, bilmediksirän bolmak nankörlükdir. Reýhan Horezmi şeýle diýýär, Ata-babalarymyň öz ogullarynyň ýaramaz ahlaklygyndan ýokardadygyny görýärin. Ähli abraý Hormatymyň diňe merdana atalara baglydygyna welin kanagat etmeýärin. Uzyn boýy we güýji-gaýraty bolan adamyň ýiti gylyjy ulanmakda yza tesýändigi geň galdyrýar. Beýleki maksatlara etýän ýaly tapan adam ýer ýüzüni düýesiz pyýada gezer. Adamlaryň içinde iň nogsanlysy işlerini kem-kösteli etýän başarjaň kişilerdir. Pygamberimiziň aýdyşy ýaly, Adamlardaky iň ýaramaz häsiýet gysgançlyk we gorkaklykdyr. Reýhan Horezmi şeýle diýýär, Eger sen toplan baýlygyňy aýagyňda gysyp saklap bilýän bolsaň, sen hazynaçy we mäkäm goragçysyň. Ýöne bir zady berk belle, sen ony özüňi alkyş aýtmajaklary üçin jemläp ýörsüň. Bir gün sen topraga garylarsyň, baýlygyňy bolsa özgeler ýer. Allatagala ýürege düşünginç pis adamlaryň edýän işine gabahat saýdy we Allah pygamberine, Eger gopal, daş ýürek bolan bolsaýdyň, elbetde töwerek daşyňdan dagylyp giderlerdi diýdi. Hudaýyň beren nygmaty hiç wagt hem aýyp görülmeýär. Ýöne Horezmiýe görä, adamlaryň kä biri ony ondan ýaramaz peýdalanýar. Pygamberimiziň aýdany, Adamlaryň iň ýaltasy, doga etmäge ýaltanýan, iň gysganjy bolsa salam bermäne gysylýan adamdyr. Reýhan Horezmiýe görä, ilden salamyny gysylýan we pygamberiň ady agzalanda oňa salawat okamaýan adam iň gysganç adamdyr. Öz bähbidi üçin ýagşy işe çagyrylanda kömegini gaýgyrýan adam iň namart adamdyr. Her namazdan soň özi üçin ýagşy dileg etmeýän adam Iň ysnat adamdyr. Lukmanyň ogluna beren öwüdi, Eý oglum, ýaltalykdan daş dur. Bir işe ýaltansaň, onuň hakyny ödemersiň. Ganyňy gyzdyrarsyň, hak işi-de sabyr etmersiň. Günäler haýsy zat sebäpli köpelýär diýip Horezmden soranlarynda ol, Nadanlyk, hyrsy-dünýälik we perwaýsyzlyk sebäpli diýip jogap beripdir. Pygamberimiziň aýdany Halal isleýän adam Hudaýyň ýolunda söweşýän merdana ýalydyr. Halal gazanç hakda pikir edip uka batanyň günäleri örtüler. Ebu Hazym agaçdan näme üçin alymlar baýlyklaryň gapysyny kakýar, ýöne baýlar alymlary idäp baranoklar diýip soranlarynda, Ebu Hazym, Sebäbi alymlar baýlygyň hormatyna düşünip ony talap edýärler. Baýlar bolsa Ylymyň gymmatyna akyl ýetirmän, ony terk edýärler diýipdir. Pygamberimiziň aýdyşyna görä, Eger kyýamat gopsa, eliňizdäki ýekeje düýp nahaly oturdyp ýetişýän bolsaňyz, şony oturdyň. Reýhan Horezmiýe görä, baýlyk toplamaýan, puly bilen namysyny goramaýan, garyndaşlaryna barmaýan, amanat borjuny ödemeýän we adamlara dilegçilik etmekden saklanmaýan adamda haýyr ýokdur. Reýhan Horezmiden Hudaýyň bardygyny nädip bildiň diýip soranlarynda ol, Yrsgally akmagy we mätäç akyllyny gördüm. Şondan many alyp hem durmuşy dolamagyň biziň elimizde däldigini akyl ýetirdim diýipdir. Pygamberimiz, Gaýgy-aladaňyz az ediň. Owal näme takdyr edilse, ol bolar. Başda diňe şol geler. Seniň goşak we ejiz diňe bakmazdan saňa ýazylan ryzk hökmany suratda saňa barar diýipdir. Pygamberimiziň aýdany, Oýunda ýa-da çynda aýdylan ýalanyň haýry bolmaz. Çünki dogry söz amanat, ýalan söz hyýanatdyr. Dogruçyllyk güýçlüligiňi, ýalançylyk bolsa ejizligiňi düşündirer. Başga bir ýerde, Özüňe göwnüň ýetmek, gopbamlyk edip, Işiňi äpet saýmak, günäleriň kiçi bilmek adamy heläk eden häsiýetlerdir. Reýhan Horezmiýä görä, ýigit ýetişen wagty atasy ony öýermese, ol hem bozuk işlere baş goşsa, muňa atasy günäkär bolar. Atanyň perzendinden öňündäki borjy, oňa ýagşy at dakmaly, ýetişen çagy öýermeli we oňa edep-terbiýe bermelidir. Pygambemiziň aýdany, Her diniň gylygy bar, yslamyň gylygy haýadyr.